Сумма ләятәхәйяра мин дугаи әхҗәбә иләйһи. Хәм шушы әттәхиятне укыганнан соң, үзенә догадан нинди дога охши, шундый дога укысын. Шундый дога кылсын. Нинди дога кыласы килә, ягъни шундый дога кылсын ди. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям. Бу бик мөһим хәдис. Шуңа күрә доганың урыны кайда? Доганың урны, намазда доганың урны кайда? Тәшәхүттә. Тәшәхүттә, ахыргы тәшәхүттә. Әттәхият белән сәлам арасында. Әттәхият белән сәлам арасында. Э, Кызганышка каршы, каршы без бүген күрәбез, кешеләр доганы кашан кылалар? Намаздан соң кылалар. Намаздан соң сәлам биргәннән соң дога кыла башлар. Юк. Доганың урны анда түгел, доганың урны намазда. Беренче сәҗдәдә. Күбрәк сәҗдәдә дога кылырга, чөнки кешенең кешенең иң якын вакыты Аллаһка ул сәҗдәдә. Шулай ук икенче доганың урыны кайда? Тәшәххүттә, әттәхиятны укыганнан соң менә бу хәдистә килде. Әттәхиятны укыганнан соң э, сәлам сәлам әйткәнчегә кадәр. Сәлам әйткән әйтеп намазын тәмамлаганчыга кадәр һәм пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва бу вакытта Аллаһ догага җавап бирә. Бу вакытта Аллаһ доганы кабул кыла. Ә без бүген намазларга карасак, кая безнең анда намазда догага урын булсын? Безнең бөтен намазыбызның вакыты 1 минут, 1 минуттан да әзрәк. Нинди дога турында сүз барса анда, кеше анда бу намазны, хәтта намазның арканнарын да, ваҗибләрен дә үтәргә үтәргә өлгерми. Ләкин субханалла намаз укып бетергәннән соң бисмилла анда утырып яртышар, яртышар сәгать бидагат эшләр, дога кылалар, Э, төркем белән тәсбих тарталар, дога кылалар, кул күтәрә. Монсы бидәгать. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям мондый гамәлне эшләми иде. Бу вакытта дога кылырга кирәк түгел. Бу вакытта Аллаһны искә алырга кирәк. Аллаһны искә алырга кирәк. Доганың урыны кайда? Сәламгә кадәр. Доганың урыны кайда? Сәламгә кадәр. Тайып. Э, Шуңа күрә шуңа күрә кеше гыйбадәттә, гыйбадәттә бар тик пигамбәребез эшләгән нәрсәләр генә эшләргә тиеш. Кеше гыйбадәттә бар тик пигамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям эшләгән нәрсәләр генә эшләргә тиеш. Шуңа күрә бүген, бүгенге көндә күп мөселман, ягъни күп түгел, барлык барлыкка килгән мөселман фиркалары, ягъни төрле секталар, төрле төркемнәр. Моның сәбәбе нәрсәдә? Моның төп сәбәбе нәрсәдә? Кешеләр Коръән белән сөннәткә иярмәгән өчен. Кешеләр гыйбадәткә нидер өстәгәне өчен, кешеләр дингә нидер өстәгәне өчен, кешеләр динне Коръән, сөннәт, пигамбәребез, сәхабәләрнең аңлаулары буенча түгел, үзләренең аңлаулары аркылы уздырган өчен. Үзләренең аңлаулары аркылы уздырган өчен. Шуңа күрә гыйбадәт мәсьәләсендә бу бик мөһим мәсьәлә. Кешеләр без бары тик пигамбәр Аллаһ әмер иткән нәрсәләрне һәм пигамбәребез ничек эшләгән, менә шулай эшләргә тиешбез. Башкача гыйбадәттә бер нәрсә эшләргә тиеш түгел кеше. Үзенең башыннан, үзенең фикереннән нидер китергә тиеш түгел. Шуңа күрә барлык гыйбадәттә, бигрәк тә намаз мәсьәләсендә, намаз иң бөек, иң зур, иң әһәмиятле гыйбадәтләрдән булып тора. Шуңа күрә намаз мәсьәләсендә һәм башка да кешеләр бар тик ничек пигамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям укыган, ничек пигамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям гомрә кылган, ничек пигамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям ураза тоткан, нәкъ шулай эшләргә тиешбез. Нәкъ шулай эшләргә тиешме? Ни өчен без 5 рәкәгать намаз укымыйбыз, 4 рәкәгать укыйбыз өйлә намазын? Чөнки пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи вәсәлләм 4 нам 4 рәкәгать намаз укыган өйлә намазы. Ни өчен без фәҗр намазын 2 рәкәгать укыйбыз? Иртәгә шул ук, мәсәлән, мәчеткә кербез, берәр кеше 3 рәкәгатьтә 3 рәкәгать намаз укый башласа, шунда ук намаздан соң дога кылучы кешеләр килеп әйтәчәкләр, ни өчен син 3 рәкәгать намаз укыдың? Пигамбәребез бит ике рәкәт намаз укыган дип әйтәчәкләр. Шулаймы? Ә нигә син бүген дога кылганда намаздан соң дога кыласың бергә? Нигә син э, тәсбихны, Аллаһны зикр иткәндә бергәләп зикр итәсез тавыш белән? Ни өчен? Пигамбәребез бит алай эшләмәгән. Пигамбәребез бит алай эшләмәгән. Нигә син бу мәсьәләне дә шулай ук пигамбәрнең сөннәтенә әйләндереп кайтармыйсың? Һәм инде кызганычка каршы бит әле бит бүген аны әйттеләр бүген, бу безнең мәзхәбтә шулай ди. Бу безнең мәзхәбтә шулай ди. Нинди безнең мәзхәбтә? Нинди безнең мәзхәбтә? Пәйгамбәребезнең мәзхәбендә алай түгел. Дүрт имамның мәзхәбендә алай түгел. Әгәр хәтта мәсәлән безнең җирлекләрдә, мәсәлән без әйтәбез бүген безнең мәзхәбебез Абу Ханифа мәзхәбе ди. Безнең мәзхәбебез Абу Ханифа мәзхәбе дип. Ә, без әлбәттә генә Абу Ханифаны бик яратабыз. Бу бик зур бөек имамнарның берсе. Һәм инде без бүген иң беренче аның мәзхәбе артыннан иярүчеләр. Без бүген иң беренче Абу Ханифаның мәзхәбе артыннан иярүчеләр. Ләкин безнең сиңа бер шартыбыз бар. Әгәр син әйтәсең икән, менә бу безнең э, мәсхабыбызда шулай, менә бу безнең Әбу Ханифаның мәсхабында шулай дип, син безгә китер. Кайда моны Әбу Ханифа әйткән? Кайсы китапта ул моны әйткән? Ярар, Әбу Ханифаның китабында китерә алмасаң, аның укучылары, аның укучылары Абу Юсуф һәм башка укучылары кайсы китабында моны язганнар? Кайсы китапта ничәнче биттә язган менә бу син әйткән нәрсәләр? Әгәр син безгә китерәсең икән һәм без күрәбез икән, Абу Ханифа, ага, шушы э, шулай дип әйткән, шушы хәдискә таянган, шушы аяткә таянган, без иң беренче Абу Ханифа артынан иярүчеләр. Без иң беренче Абу Ханифа артынан иярүчеләр. Һәм бүген әйтергә дә, ә, болар мәзхәб артынан иярми дип. Юк, без мәзхәб артынан иярмибез түгел, без синең мәзхәбең артынан иярмибез. Син уйлап чыгарган мәзхәб артыннан иярмибез, ләкин без Әбү Хәнифә мәзхәбе артыннан иярәбез. Әбү Хәнифә мәзхәбе артыннан иярәбез. Шуңа күрә һәм язалар бүген фетнә чыгармагыз дип. Фетнә чыгармагыз дип язалар. Нинди фетнә чыгару? Без бар тик пигамбәребезнең хәдисләрен укыйбыз. Пигамбәребездән килгән сахих хәдисләрне укыйбыз. Ә син үзеңнең башыңнан нидер әйтәсең. Кем монда фетнә чыгаручы? Без микән, әллә син микән? Шуңа күрә бу мәсьәләгә игътибарлы булырга кирәк. Игътибарлы булырга кирәк. Мин бу сүзләрне ничә әйтәм, бүген әйтергә яталар. Менә алар мәсхәб артыннан иярмиләр дип, безнең турыда әйтәләр. Юк, без мәсхәб артыннан иярәбез. Әгәр дә миннән сорасалар, син кемнең мәсхәбеннән? Мин Абу Ханифа мәсхәбеннән дип әйтәчәкмен. Ләкин без кемнең мәсхәб артыннан иярәбез? Без син уйлап чыгарган мәсхәб артыннан иярмибез. Бүген син кешеләргә бу Абу Ханифаның мәсхәбе дип алдалап, Ниндидер диндә булмаган, хәтта Абу Ханифа әйтмәгән, аның укучылары әйтмәгән, ниндидер ахыргы, әле күптән түгел, ниндидер факихләрнең, ниндидер э, үз башларына әйткән ниндидер кешеләрнең уйлары, синең шикелле кешеләрнең менә син, син, синең шикелле, син һәм синең шикелле кешеләр уйларыннан әйткән сүзләр артыннан иярмибез без. Аңлашылдымы? Шуңа күрә бу бик мөһим мәсьәлә. Бик мөһим мәсьәлә. Гыйбадәт мәсьәләсендә, бигрәк тә намаз мәсьәләсендә карагыз.

М? Кемнәр? Иң бөек галимнәр кемнәр пигамбәребездән соң? А? Сахабалар, пигамбәр сахабалар, анар табигиннәр. Хәтта бүген бөек галимнәребез, шул ук Абу Ханифа, имам Аш-Шафи, имам Малик, шуның шикелле галимнәребез бүген ниндидер э, үзләренең фикерләрен әйтәләр икән, аларның фикерләре дингә каршы килми икән, әлбәттә без моңа колак салабыз. Ләкин Шул ук Абу Ханифа Ногмат ибн Ногман ибн Самит рахимахуллаһ әйтте, әгәр минем сүзләремне аласы икән һәм минем бу сүзләремне каян алганымны, ягъни нинди хәдискә беркегәнемне, нинди аяттан алганымны белмис икән, сезгә харам диде минем сүзләремне алырга. Сезгә харам диде минем сүзләремне алырга. Шулай ук шул ук Абу Ханифа әйтте, әгәр пәйгамбәребездән сахих хәдис килеп, минем сүзләремә каршы килде икән, минем сүзләремне Атыгыз, диде. Минем сүзләремне бәрегез, диде. Менә шушлай, шушлай гамәл кыла башласаң, шул вакытта син Абу Ханифа мазхабына ияргән буласың. Әгәр дә син шушы хәдисләргә, шушы аның сүзләренә иярмисең икән, димәк син Абу Ханифаның мазхабына ияргән кеше түгел. Син үзеңнең мазхабыңа ияргән кеше, үзеңнең уй-фикереңә ияргән кеше. Шуңа күрә игътибарлы булыгыз.